Әйләнә-тирәбездә тереклек иткән хайваннар инде күптән җылы һавага шатланып йөри, шул исәптән агулылары да. Аларның саклану чаралары, агулары гел үзләре белән. Ә безгә алардан ничек сакланырга соң? Татарстанда нинди агулы хайваннар тереклек итә? Агулы елан тешләсә нишләргә? Бу һәм башка сорауларга җавапны без бүген Казан федераль университетының зоология һәм гомуми биология кафедрасында эзләрбез. Хәерле көн, мин исем Хайрудин Хильдар Зинурович, мин зоология һәм гомуми биология кафедраның доценты һәм сезгә бүген төрле авылы хайваннар турында сөйлим. Безнең республикада җиде төрле сөйрүчеләр төре яши һәм алар арасында дүрт төрле төре яланнар бар. Мәсәлән, гади Захар яланы, ягъни кара ялан, дала захар яланы, гади тузбаш һәм бакыр ялан. Кешенең сәламәтлеге өчен захар ялана зыян китерә ала, чөнки алар агулы. Гади тузбаш һәм бакыр яланнар агусыз яланнар. Һәм кеше өчен алар зарар китерә алмый. Тышкы кыяфәте буенча зәһәр еланны тозбаштан берничә ысул ярдәмендә аерырга мөмкин. Беренчедән, зәһәр еланнар тозбашларга караганда кечерәк булалар. Зәһәр еланнарның озынлыгы 60-75 сантиметр тирәсе булса, тозбашларныкы бер метрдан да артып китә ала. Юлыгызга елан чыккан очракта аның күзләренә карап утырырга вакытыгыз булмаса да, киләсе билгене дә истә тоту мөһим. Зәһәр еланнарның күз карасы, песиләрнеке кебек үк, озынча, вертикаль формада була. Ә тузбашларның күз карасы исә, түмтүгәрәк. Тышкы кыяфәттән карасаң, зәһәр яланнар гадәтчә кара төстә булалар. Ләкин алар арасында соры төстәге һәм крән төстәге хайваннар да очрый. Бу хайваннарның аркасында ә, зигзаг рәвештәге кара рәсем күренә ә, тузбаш яланнар ә, мәсәлән кара һәм сары төстәге булалар һәм аларның күбесен башларында ә, сары ике сары тап була ягъни ә, кызгылт сары тап та була ала бу ә, төшке кәфәт белән тузбашны зәһәр яланнан аерырга мөмкин. Бакыр ялан ул әзерәк кызгылт төсләрендә дә була, сары төстәге дә була. Агу булмаса да, бакыр ялан бик каты тешле ала, чөнки ул агрессив хайван. Аны кулга алганда, ул үзенә үзе яклау өчен тешле дә ала. Ләкин мин әйткәнчә, бу яланның агы юк. Зыян китерә алмый ул. Менә без әйтәбез, зәһәр яланнар кешегә ташлана ала, тешли ала, ләкин истә төшерә кирәк, зәһәр яланнар үзеннән үзе беркайчан да кешегә ташланмый, чөнки аның ташлау ташлауныла ул күбрәк үз-үзен яклау максатларында максатларында була. Чөнки табигатьтә зәһәр яланнар күбрәк э, төрле кимерүчеләр белән туклана һәм кешегә ташланырга аларга файдасыз һәм истә тотарга кирәк э, зәһәр яланнар э, төрле кимерүчеләр белән тукланып аларның санын киметә чөнки билгеле кимешүләр төрле инфекцияләрен тарата һәм бу якта зәһәр яланнар безгә бик күп файда китерә һәм безнең зәһәр яланарыбыз Ике төрі дә Қызыл китапта. Аларның саны бик ким. Ә, шуңа күрә аларны тотарга, ә, зыян китерергә тыела. Зәхар яланнар кешене тешләгәндә иң беренче чиратта безгә ашыгыш ярдәмгә, ягъни хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ашыгыш ярдәм килгәнче авыруны күләгәгә салып, Аңа мул җылымса эчемлек бирергә пайдалы. Бер-ике таблетка супрастин да бирергә мөмкин. Кайсы берсе кеше эшләгән кулларны, аякларны бик каты итеп кысып бәйләп тә кинәшетә, ләкин истә тотарга кирәк, зәһәр еланнар эшләгәндә кулларны, аякларны каты итеп бәйләп бәйләү тыела, чөнки некроз башланырга мөмкин. Һәм алкоголь эчемлекләрдә эчү тыела, чөнки алардан бу вакытта зыяны күбрәк. Республикабызда агулы умырткасыз хайваннар да тереклек итә. Шөпшәләр, умарта кортлары белән беррәттән Татарстанда бөе исемле үрмәкүч, икенче төрле итеп әйткәндә, тарантулны да очратырга мөмкин. Бик зур үрмәкүч, агулы үрмәкүч, ләкин бу сирәк кенә очрый торган үрмәкүчләрнең төре һәм ул кызыл китапка кертелгән. Шуңа күрә аны тотарга да, зыян китерә дә ярамый. Һәм истә тотарга кирәк, бу тарантул яши торган урыннарда ялан аяк итеп йөрергә тыела. Чөнки ялан аяк белән өстенә бассаң, ул төшли ала. Ләкин кеше өчен, олы таза кеше өчен аның зыяны бик күп түгел. Бер-ике көн кеше авырып, төзәлә дә. Ә, һәм ә, истә тотырга кирәк, аның зыяны күбрәк ә, балалар өчен, ә, кечкенә балалар өчен ә, була.